Biz bu gijede aýdyljak gürrüň Azimi rahmetillah. Allanyň uly rahmaty Adam ataň oglanlaryna bizlere Allanyň uly rahmatyny Aý men günäni äpberdim diýdiň Hudaýyň gafsyna girdigiňligini Allah köklediginden açyk açyk hyzmatyňyza ýetirer. Hazreti Mahtum Gulişan aýdýar, Tapa bilseň hakykatyň merdini, Gözüňe tutýa kylgyl gerdini. Kuldum günähiniň teriň derdini, Çyn toba gurudar oňa em bolup. Tapa bilseň hakykatyň merdini, Bir hak adam, hakyň adamsyny tapsaň, Oň tozanyny-da gözüňe sürme daga diýipdir. Ol meň gözümiň nurydyr diýýär diýipdir. Oňam ozal özüň, Aý men bir günäkär adam diýýäň özüňe. Kulzuň günähiniň teriň derdini çyn toba gurudar, oňa em bol. Derýa ýaly günähiň kän-de bolsa.

Onda-da adamyň göwnüne Men günä äpberdim, meň tobam kabul bolmadyk ýaly mydam ýüregim narahat bolup dur-da diýýänini ynsanlar eşitsin, diňlesin. Günäň içinde gezip, Aý, men şu günäni Äpberip bilemok. Aý, äpbersem-de Hudaýyň gastynda men kabulmykam diýerler. Ki şeýtan olara was-was etýär, diňlesinler. Belki tamam musulman, Allaha, pygambere imany bar adamlar hemmämiz gowy diňläýliň. Galan Nebiýül Mustafa sallallahu aleýhi we sellem, Afwullahi taala ekseru min zunubika.

Kafyrlykdan aňyrda uly günä bolarmy? Bolmaz. Kafyrlygyny äpberen adama Hudaý gapy açyk diýenden soňra, ondan bäri günäleri gürrüň edip ýörmeli-dä. Janym menen äpberdim diýdi, Allaň gapysyna girdi-de.

Ine biziň gerşimizde perişdeler bar. Sag gerşimizde perişde bar sogap ýazyp dur, gowy işleri ýazyp dur, gowy kepleri ýazyp dur. Sol tarapymyzda perişde bar, adamyň günählerini ýazyp dur. Bular Kurany Kerimde bar.

Sag tarapdaky sogap ýazýan perişdäni baş edip goýdy, sol tarapdaky günä ýazýan perişdäň üstüne. Hamana bir kerwen bir ýaňa gidende içiniň bir emir bolýa, baş bolýa, şoň buýrugy ýörüýmella, Aýt, duruň, aý, gonuň, ugraň, çaý-suwy kökläň. Ýükleri ýazdyryň. Tamam kerwenbaşyň aýtýany ýöri ýa-da bi iki perişdäň içinde-de baş emir sag tarapdaky sogaby ýazýaň. Hom. Feýza amilal abdu bi hasenetin kutibet bi aşri amsaliha. Hom bir musulman adam bir sogap iş etse,

Sag tarapdaky perişde Emir-da, baş dagy, Ýazma häzir diýip aýtýar diýýär. Häzir saklan diýip aýtýar diýýär. Feýumsik sitte saat, ew seb'a saat, alty sagat, ýedi sagat göz düşýär diýýär. Eger Hudaýa men ýalňyşypdyryn diýse, goý şo garşyna galsyn, ýazma diýip aýtýar diýýär. Emma alty sagat, ýedi sagat geçdi. Hudaýa men ýalňyşypdyryn diýmese, ýaz, bir şoň özün ýaz. Iki esse, üç esse ýazma. Bir günä etdi, bir günä ýaz. Şo näme günä eden bolsa, şoň özün ýazmaly. Emma sag sag tarapdaky perişde ki kıyamet gününde biziň eden amallymyz kitap edip bize täbil beriljek da inhe sen amal naman şu dip inhe sen eden işlen aydan keplen şu dip

Şu mahal etjek işiň hesap kitap etmeli, eden işleň-de hesap kitap etmeli. Ol kyýamat gününde amal defterle, amal kitapla her kimiň eline beriljek-de, Bä, meň sogabym bijiremişdik, günähim bijiremişdik diýip, o wagt hesaplama sen diýipdir.

On esse etip ýazýar. Hamany bir aýat, Kuran, hamany bir nefer, bir kul huwallahu ahad, Suriýe Mubarek Ihlas okysa, on gaýtar kul huwallahu ahad okulanyň sogaby ýazylýar. Hamany bir nefer birje gaýtar Suriýe Fatihe Alham Şerif okysa, ýa ýatjak bolanda köplerçe musulmanlar Aýetul Kürsi okyýada.

Emma sol tarapdaky, çep tarapdaky, günä etseň ýazjak bolýa, bu sag tarapdaky başda dur häzir diýýär. Ýazma diýýär. Alty-ýedi sagat gözleş diýýär. Wiý, ýalňyşypdyryn men diýip, öz-özüne utanyberse Hudaýyndan, Hudaý-a men yştyba etdim, meni bagyşla diýse, Boldy şo garşyna galsyn diýýärdi. Sapjyk durýardy. Indi hesap etmeli diýýär. On esse ýatsa, özi şo wagt ýatsa. Iste, onda ony jähennem oduna salaryn diýipdir. Allahy Züljelal hemmämizi içerlimiz bilen we hemme muslimini muslimaty rahmat we magfyratyna salsyn.